Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harkatuni akkam jirtan nagaa fayyaa isin jecha hundi keessanuu viidiyoo kana kiyya kana biraa hin darbina sheer godha maaliifuu ani sarara iyyaafannoodhaaf deema iyyaafannoo kana wanti iyyaafachuu barbaade mucayyoo takkaatu dhabame jechuudha. Maali inni inni suni obboleewwan kiyyaa mucayyoon Dubaay kana keessa hojjechaa turte jechuudha duraanii akkaan hiriyaa turte hiriyaa kiyya turte jechuudha. Dubaay kana keessa toluu fi didee dalagaan akka malee itti baay'atee jennaan hin galte karaa biyyaa jechuudha yeroo duraatiif hin galtee galtee jennaan immoo karaa Joordaan deemaa jette ishii jedhanii na fakkaatee hin deemtee. Laakiin immoo ani wanti nuti iyyaafatuu barbaade maal inni micayyoon amma waggaa tokko fooyi guuttee jirti jechuudha erga Jordaan hin deemte jechuudha. Gaafa kana anii fi isiin eessatti wal barre kan itti wal barre anaa fi isiin oonlaayiniidha malee yookiin qaamaan anaa fi isiin gonkumaa wal hin beeknu jechuudha. Qaamaan wal hin beeknu jennee wal iyyaafachuu dhabuu osoo hin taane hedduu takka akkaan hiriyaatii turte akkaan jaaladha dhugaa rabbi jechuudha. namni hedduun na gaafata jechuudha. Maaliif akka hiriyaa kiyya taate hunduu hin beekan waan ta'eef namni hedduun garuu har'aan hin gaafatanii gannoo sii bilbilti naan jedha namni martuu na gaafata garuu ani har'a bilbilti garuu bilbilti yoo waan rakkattee beekuu waan dhullee mucayyoon garuu Joordaaniin deemte erga Joordaaniin deemte ga'ee dawwaltee maatiidhaaf tana dhaga'e anillee jechuudha. Achi ga'ee maatiidhaaf dawwaltee jirti achi booda dalagaallee seentee baay'ee itti toluu dide natti fakkaate akka jettetti bilbila dhoogganii amma garuu dhugaa rabbii waggaa lama waggaa tokkoo fi wayi I think guyyaallee beekuu baadhu waggaa tokkoof wayi guuttee jirti amma gonkumaayyuu biyyaallee hin daawwaltu jechaa dhagaye yoo kana eh, yooni akkaan qoradhe hubadhetu jechuudha garuu warri joordaan keessa jiratan akka tasaa akkumaan wal beektan akkaan wal beektaniin yoo ka ta'u ta'e jechuudha maaliif yookaan namni lamaa tokko sadii fa'a ta'ee da- dalaguu danda'a mana tokko keessaa waan ta'eef yoo kanneen akka tasaa jaarree illee bilbila dhookisu ta'e yoo suuraa isinii laxxafaa jechuudha. Yoo kan argitan ta'e rakkoon qabu asumarraa nu na dubbisaa yookaan immoo lakkoofsa kiyya illee yookiin immoo taktaakni kiyya kanarraa illee na dubbisaadha namni akka tasaa argitan ta'e yeroo baay'ee namni hiriyaanni isii baay'een nama baay'een na gaafataa jira jechuudha. Yoo yoo namni yoo fayyaa ta'e homaa hin ta'u laakiin immoo turtaan xiqqoo baay'ee jajjabaataa jirte waan ta'eef anillee baay'ee tokko na cannaqaa jira jechuudha. Hundi keessanuu laakiin immoo suuraa isiis ni laxxafa asirratti koomentiidhaan yoo kan namni argitan jiraatan ta'e koomentiidhaan na barreessaa. Galatooma.